Мөхтәрәм газиз дин кардәшләр, Аллаһ субханаһу ва тәгалә менә беренче Адәм алейхиссәламнән алып кыямәт көнгә хәдәр инде безнең сөекле пәйгамбәребез ул соңгы пәйгамбәр була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләмгә кадәр Аллаһы Тәгалә җир йөзенә, җир шарына кешеләргә дә, җиннәргә дә тәрбиячеләр үрнәк буларак пәйгамбәрләр җибәргән булган. Аларның саны Аллаһы Тәгалә үзе белүче, күпме пәйгамбәр Аллаһ Субханаху ва Тәгалә һәрбер пәйгамбәргә ничек бу дөньяда яшәргә, ничек Аллаһ Тәгаләгә ышанырга шәригатьләр биреп, һәрбер кавымга, һәрбер милләткә Аллаһ Тәгалә пәйгамбәр җибәрә һәм шушы пәйгамбәрләр халыкны халыкка Аллаһ Тәгалә турында гыйлемне, иман турында Менә шушы әйберләрне аңлатып, кешеләрне җәһәннәмгә кешеләр җәһәннәмгә эләкмәсен дип, туры юлга күндерүчеләр булган. Шуның берсе бер пәйгамбәр турында бүгенге җомга вәгазьләребездә, җомга хөтбәдә инде сүз алып барылыр. Ул пәйгамбәр белән, аның исеме белән нәрсә бәйле? Аның исеме белән иң беренче Кәгъбәтулла төзү, Кәгъбәтулланы төзү менә шушы вакыйга аның исеме белән бәйле. Аның исеме белән бәйле шулай ук һәр елны һәрбер кеше корбан чалу. Шулай ук шушы пәйгамбәр белән, шуның исеме белән бәйле. Шул пәйгамбәр белән бәйле булган вакыйга, ул да булса бер могҗиза, бер дә зыян китермәгән ут турында, учак турында. Шулай ук аның исеме белән бәйле. Кыяшка һәм айга Төрле-төрле сынымнарга табынмаска дип, шулай ук шул исем белән бәйле. Ул пәйгамбәр Коръәндә 69 тапкыр искә алына һәм ул пәйгамбәр исеме белән аерым бер сүрә бар. Ул пәйгамбәрнең исеме Ибраһим алейхиссалам. Ибраһим алейхиссалам ул гарәпләрнең дә, еврейларның да э, бабасы дип әйтсәм була. Алла субханаху ва тәгалә җәмәгать аны бик бик нык сынады Ибраһим алейхиссәләм. Аның сынауларын саный башласак, җәмәгать, Аллаһ Тәгалә язмасын, Аллаһ Тәгалә күрсәтмәсен һәр кайсыбызга. Аллаһ Тәгалә аңа бик авыр имтихан бирә. Кечкенә чактан ук картайганча кадәр. Һәр бер менә период дип әйтәбез, Аллаһ Тәгалә аңа төрле-төрле сынаулар җибәрә. Һәм менә шушы сынаулар турында бүген сүз булачак. Аның иң беренче сынавы, бәлки аның сынаулары күбрәк тә булгандыр җәмәгать. Шул Коръәндә искә алынган һәм мәшһүр вакыйгалар белән бәйле генә э, сынауларны э, санап инде искә алырбыз. Аның беренче сынавы була үзенең родной әтисе. Аллаһ Тәгалә аны атасы белән сынады. Белгәнебезчә, Ибрахим алейхиссәламның әтисе иман китермәде һәм ул Аллаһ Тәгаләгә ышанмыйча, шулай ук шушы дөнья белән саубуллашты. Ибрахим алейхиссәлам үзенең әтисен бик нык яраткан булган. Сөйләшкәндә, дин турында аңлатканда, ул аңа матур итеп «Эй әтием» дип дәшкән булган. Эй, әтием дип. Әти түгел, исеме белән дә түгел, ә әтиен менә шулай үзенең атасын яратып, хөрмәт итеп, йомшак кына дингә өндәгән булган. Мәсәлән, бер аятта Мәрьям сүрәсенең 42-нче аятында Ибраһим алейхиссалам Ның сүзләре Бисмиллахи рахмани рахим из кала ли абихи Ул үзенең әтисенә әйтте Я әбәти Эй әтием Йомшаклык белән әйтә Лима тәгбуду ма ла ясма

Ул синең сәҗдә кылганы күрми, яни сынымнар ясаган, сынымнар агачтанмы, таштанмы, һәм алар синең доганы ишетми. Вала югни анка шәйән, һәм алар сине бер нәрсәдән коткара алмый. Ул әйберләр, син табынган нәрсәләр, алар сине бер нәрсәдән коткара алмый. Нишләп ди син аларга табынасың? Ләкин, белгәнебезчә, аның әтисе э, үзенең улы чакырган юлына басмады. Ахырда аның берничә аятләре бар, соңгы аятләре инде шул кыйссаны. Ул әйтә, улым ди, э, мине калдыр, мине калдыр. Ул аны бик ачу иттереп әйтә Коръәндә, ачу хисләр белән мине калдыр, әллә син мин иша, мин ышанган пытларыма ышанмыйсыңмы әллә дип, мине калдыр, иначе мин сиңа ташлар атып, сине куып куармын дип әйтә. Ягъни шундый авыр сүзләр әйтеп, Ибраһим алейхиссалам аңа бер нинди дә начар сүз әйтмичә, сәламун алейка дип әйтте, әссәлам сиңа әйтим дип әйтте. Тәрҗемә итсәк болай. Ягъни матур итеп кенә Ибраһим алейхиссалам аның белән саубуллашты. Үзенең родной әтисе белән. Хәм белгәнебезчә, кем Аллаһ Тәгаләгә ышанмый, аның урыны җәһәннәм була инде. Шуңа күрә Ибраһим алейһиссәламнең менә беренче сынавы аны үстергән, аны тәрбияләгән әтисе. Беренче сынавы. Бик авыр булгандыр аңа. Икенче сынавы җәмәгать, ул ул яшәгән халык. Ул яшәгән шәһәрме, авылмы? Ул яшәгән халык җәмәгать. Алар нишләттеләр аны? Кыскача әйтсәк, учак ягып, аны утка ат ташладылар, утка аттылар аны. Халкы да бик кире иде, аның яшәгән халкы да бик э, һәр вакыт Ибраһим алейхиссәлам кечкенә чактан ук үзенең халкын Аллаһ Тәгаләгә ышаныгыз, бердәнбер Аллага, бу ай, айларга табынмагыз, кояшларга табынмагыз, йолдызларга табынмагыз, үзегез ясаган таштан ясаган агачтан әйберләрдән ышанмагыз. Фәкат Аллаһы Тәгалә генә бар. Аллаһы Тәгалә бер. Ләкин аның халкы иман китермәделәр һәм һаман үзләренең ясалма агачтан шушы нәрсәләргә табынган булганнар. Һәм бу кыйссаның нәтиҗәсе Алар нишләделәр? Бер көнне менә ул яшәгән җирдә аларның ниндидер бәйрәмнәре булган, шул бөтен халык үзенең менә шушы ширек нәрсәләре белән, элемтәләре белән булган бәйрәмгә чыгып инде, әйдә, Ибрахим, син дә безнең белән бар дип әйтәләр. Ибрахим алейхиссалам әйтә, юк, мин авырыйм, бармыйм сезнең белән. Ул калды һәм аларның бер урында җыелып, шул гыйбадәтханәләр дип әйтәбез, шунда җыелган потларына кереп, кулына көрәк тотыпмы, таяк тотыпмы, бөтен агачтан, таштан эшләнгән потларны ватып бетерә. Ләкин уртада басып торган зурысын зурысына тими. Иң зурысы калдыра да шул таяк белән бәреп аткан потларының таягын бәйләп, шуңа элеп куя. Берсе, берсен калдыра да, кайтып китә. Моның халкы кире кайта да, керәләр, бөтен нәрсә җимерелгән. Боларның иң беренче, әлбәттә, Ибраһим алейхиссалам искә төшә. Ибраһим моны чакыралар, әллә син моны эшләдеңме дип? Юк. Менә. Моннан сорагыз. Зурысы, зурысыннан сорагыз, зурысы эшләде. Балар инде аңладылар үзләренең ялгыш ялган юлда икән, ялгыш юлда икән һәм э, аларның арасында инде бик теге телле кеше нәрсә әйтә, учак ягып, э, бәлки бу сүзләре патша сүзләре булган, ялгышмасам, учак ягып, үзегезнең потларыгызны Коткарыгыз дип, моны нигә аталар инде? Утка аталар инде. Э, һәм Алла субханаһу ва тәгалә аны калдырмый, ташламый. Алла субханаһу ва тәгалә утка менә шундый бөтен халык уйлап карагыз, бөтен син яшәгән, сиңа каршы бөтен халык чыкты. Ярый әле сиңа яшәгән шәһәрдә сиңа бер генә кеше каршы чыкса, монда бөтен кеше, күрше, бүтән урамдагы кешеләр сиңа дошманга кебек карыйлар. Авыл уртасына бер зур учак ягып, син тотып шунда катапульта ясап, сине шунда аталар. Ибраһим алейхиссәләм аның бер догасы бар, хәсби Аллаһу ва нигъмәл вәкил, авыр вакытта һәрвакыт шуны укырга кирәк. Шул доганы укый да, Алла субханаху ва тәгалә аны исән калдыра һәм Аллаһ тәгалә иң беренче әмер итә утка, я ут, күн бәрдә вә сәлама Ибраһимга салкынлык бул һәм тынычлык бул. Утка әмер итә һәм ул Ибраһим алейхиссәләм исән кала. Менә Аллаһы Тәгалә аны халык белән сынады, ягъни җәмгыять белән. Сиңа бөтен кеше каршы чыкты. Ул аны үтәде. Өченче сынавы э, ил башлыгы булган Нәмрут исемле э, бик тәкәббер һәм Нәмрут белгәнебезчә э, шулай ук бик каршы чыкты Аның өндәвенә Ибрахим алейхиссәлам шулай ук бик тырыша-тырыша аңа да дәгъват ясады. Аның белән дә сөйләште, аны да дингә өндәде. Э, бик күп аятлар килә аларның э, сөйләшүләре турында. Ләкин ахыргы сүзләре нәрсә булды? Алар бергә утырып сөйләшкәндә Ибрахим алейхиссәлам әйтте, э, Синең менә шушы кояшың да, кояш, ниләр, айла, ай, йылдызлар, ясаган путлар, алар сөйләшмиләр. Алар сине ишетмиләр. Алла Субханаху ва Тәгалә генә җан бирүче һәм Алла Субханаху ва Тәгалә шушы җанны алучы. Һәм Намрут әйтә, соң мин дә бит теләгән кешене э, исән калдыра алам, теләгән кешегә, теләгән кешенең җанын да ягъни үтерәм. Ягъни теләгән кешене үз җәзасына тартып мин җаннарын да алам ди, теләгән кешеләрне мин ди исән калдырам дип әйтә. Яни мин дә шул ук бит инде. Ибраһим алейхиссалам әйтә, Аллаһ субханаху ва тааля кояшны, кояшны көнчыгыштан чыгара. Син дә чыгарып кара, алайса. Кояшны көнчыгыштан чыгарып кара. Хәм Намруд әйтә, Ярар Ибраһим, үзеңнең гаскәреңне җыйда, иртәгә очрашабыз.

Борын аркылы баш миен ашый башлый. Һәм ул менә шушы авыр, авыр, э, авыртудан түзмичә, менә шушы авыру әзерәк кимесен дип, аңа беләсезме нәрсә булышадыр? Кулына зур кувалда тотып, башына үз-үзенә башына сугадыр. Шул авырту чирки шушы баш мие ашаган авыртуны әзерәк басылсын дип үзенә башына суадырый һәм шуның белән дә ул үлеп китте. Яни Аллаһ Тәгалә менә бер чирки белән генә кешене без көчле дибез, ә бер чирки ничек менә шундый ил башлыгын бетерде. Һәм ул шулай үлеп китте. Менә бу җәмәгать өченче сынавы ул ил башлыгы. Менә ярый, әгәр дә синең гаиләңә сиңа каршы чыгалар, әмма бер карасаң, мәсәлән, әтиең синең дингә, синең ислам, синең мөселман булуына, мәсәлән, синең әтиең каршы килсә, әниең каршы килсә, ул бер хәл. Әгәр дә синең мөселман булуына бөтен авыл каршы чыкса, ул икенче хәл. Әгәр дә синең мөселман булуына ил башлыгы чыкса, һәм ил башлыгы белән бәйле бөтен шушы аппарат чыкса, сиңа каршы, ул бөтенләй бүтән хәл. Бөтен яктан сине кысалар. Бөтен органнар сине кысалар. Ләкин Ибраһим алейхиссәлам шушы сынауны узды. Дүртенче сынау җәмәгать Ибраһим э, алейхиссәлам э, ул яшәгән менә шушы җирдә кырылык һәм ачлык аны һәм аның хатынын Сара белгәнебезчә инде кая китәргә мәҗбүр итте? Мисыр җирләренә китәргә мәҗбүр итте. Яни бик кырылык булды, бик ачлык булды һәм ул үзенең хатынын алып, алар китәләр Мисырга, Египетка китәләр. Һәм нәрсә булганда Мисырның патшасы нәрсә эшли дип уйлыйсыз? Мисырның патшасы Сараның матурлыгын күреп, нәрсә эшли? Хатынын үзенә алырга тели инде. Бик чибәр, бик матур була. Мисырның патшасы моны күреп әйтә, кем ул синең? Коръәндә бу э, кыйсса искә алына. Аны ахырда нәрсә була? Э, Аллаһ Тәгалә аларны саклый, аны хатынын да һәм э, Мисырның башлыгы инде боларга бүләк итә бер кылбикә, исеме Хаҗәр була. Һәм болар үзенә шунда теге э, шушы Мисыр э, җиреннән теге хуҗа белән уртак тел таба алмагач инде боларга шулай ук китәргә туры килә. Сара белән белгәнебезчә аларның балалары әлегә булмый. Бу бишенче сынавы. Алла субханаху ва тәгалә боларга бала бирмей. Мисырдан киткәч, егерме ел Филистин җирләренә урнашкач, яши башлагач, моның хатыны Сара Ибраһим алейхиссәламгә әйтә, Син Хаҗәрне хатынлыкка ал, иншалла, Аллаһ Тәгалә сезгә бала бирер. Хаҗәрне үзеңә хатынлыкка ал, Аллаһ Тәгалә сиңа нәсел бирәчәк. Менә бу бала булмау сынавы, бишенче сынавы. Бик авыр. Бала озак еллар көткән буе гаилә генә, ата, ана, алар гына аны беләләр, алар гына аны аңлыйлар. Монда Ибраһим алейхиссәләм бер нинди дә талак турында әйтмәде. Үзенең хатынын бер ни дә авыр сүз әйтмәде һәм хатыны да аңа шулай бер нинди сүз әйтмәде. Балалары булмады. Сабыр булдылар. Аллаһның тәкъдиренә риза булдылар. Бер нәрсә әйтмәделәр. Зарланмыйча яшәгәннәр. Менә бу бала булмау сынавы. Алтынчы сынавы бу бишенче сынауның нәтиҗәсе. Хаҗәр балага узгач, баласы тугач, Ибраһим алейхиссәламның хатыны Сара нәрсә эшли башлады? Көнләшә башлады. Хәм нәрсә әйтте? Ибраһим алейхиссәламга үзен дә һәм үз баланы да э, ерак җиргә алып кит. Ягъни Хаҗәрдә, Хаҗәрдә күрәсе килми монда, һәм аның баласын да монда күрәсе килми дип, боларны алып кит дип. Исма, э, Ибраһим алейхиссалам үзенең э, озак еллар буе көткән инде бала белән саубуллашырга туры килә хәзер. Ул аңа таләп итте. таләп итте, алып кит аларны. Хәм ярый әле ул аларны берәр нинди кешеләр яшәгән, берәр нинди цивилизация булган, йортлар булган, ризыклар булган, әзер базарлар, э, күршеләр булган җиргә илтеп куйса, ул бит аны илтә бер кеше дә, бер җан иясе дә яшәмәгән, бер кыш очмаган, хайван яшәмәгән, бер Киләчәк Мәккә, Кәгъбатулла булган җирләргә аларны илтеп куя. Берсе дә булмый анда. Берсе дә яшәмәй анда. Шундый җиргә менә бу сынау була аның өчен. Ул аларны Аллаһ Тәгаләгә тапшыра һәм Аллаһ Тәгалә генә ризык бирүче дип, Аллаһ Тәгалә ташламас, ташламас дип, Хаҗәр дә шушы сүзләрне әйтә һәм Ибраһим алейхиссәлам да шулай тәвәккәлләнеп аларны шунда калдыра. Алтынчы сынау була бу җәмәгать. Һәм җиденче сынау җәмәгать нәрсә була? Ул шушы аның Исмәгыйль дигән баласы белән бәйле. Ул э, һәр елны э, чаба торган корбан э, бәйрәменә багышланган иде. Менә аларны шул Мәккә ниләренә җирләренә Хаҗәр белән шунда урнаштыргач инде Зәмзәм кыйысы барлыкка килгәч шул Зәмзәм кыйысы янына әзрәк шәһәр урнашкач баласы Исмәгыйль әтисенә ярдәм итәрлек возрастка җиткәч яшькә җиткәч инде Аллаһы Тәгалә аны менә соңгы сынау белән сыный үзенең улыңны син кырбан чалырга тиешсең дип. Авыр сынау, аны бу кыйссаны ишеткәнегез бар. Ибраһим алейхиссәлам икеләнмичә ярар дип үзенең улын Исмагыйльне э, алып инде, аннан да сорап, киңә аның фикерен. Менә шулай ул бит карт бабай була уже вакытта, уйлап карагыз, карт карт була бит уже. Хаман Аллаһ Тәгалә аны менә шулай сынады. Менә җәмәгать, бу бер э, пәйгамбәрнең сынаулары. Шуңа күрә безгә кайчан авыр булса, ниндидер безнең белән проблем килеп чыкса, хотя бы Ибраһим алейхиссәламның проблемаларын искә төшерергә кирәк. Ничек аны Аллаһ Тәгалә сынады. Кудылар да аны, үтергә дә теләделәр. Әтисе дә үзенең улыннан баш тартты. Халкы да аңа каршы чыкты. Ничек уҗыклаган микән, ничек яшәгән микән, куркып яшәгән микән. Баласы, хатыны нитә башта, тегендә, монда, тегесе, монысы. Бик авыр булган, әмма без беләбез, Аллаһы Тәгалә яраткан бәндәләргә менә шундый авыр сынаулар бирә. Авыр сынаулар. Бөек кешегә бөек сынаулар була. Биек кешеләргә биек сынаулар була. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә Аллаһы Тәгалә безгә авыр сынаулар бирмәсә иде, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә безнең кылган гамәлләребезне кабуллардан әйләсә иде, менә шундый